Avichatz que soi Miquèu Felton Palas, jornalista a l'Exprès, que'm podètz trobar en ondas cada setmana sus Radio Cap a Cap entà presentar la mieu rubrica Sur le bout des langues, un article consacrat au francés, a las autas lengas de França e dau monde. Que's passa en las emissions Shiureben e Debegaenla e solida en podcast sus radiocapacap.fr. Taballèu. E que seguiu donc sus Ràdio Cap a Cap en companhiá de Miquèu Felten-Palas, jornalista a L'Express, que vam tous amassos descobrir la souleta d'informaciu setmanal sur le bou de langa. Adiu, Miquèu. Adiu, Janadau. Adishatz a tots. E donc, aué, aquesta setmana que vam parlar de mots un pauc particulars, que t'interessas aus mots qui, teoricament, ne devèm pas jamei prononciar, çò qui, çò qui aperram los mots lèts. Ò, e qu'ei normau, hè, d'os emplegar per mo que serveishen sovent aqueths motslets. Per exemple, quan se picam sus dits au moment de plantar un clau, me qu'ei tant bo de cridar mes hilh de put! ò coma t'aurei dit lo praube Jean-Claude Codolh. E ò, e donc a nosautres que que se arride mes totu qu'eth cau saber, que t'expliques en la letra, aqueth aqueth concèpte, la la quita nocion de motslets, de de gros mots, donc qu'a tostemp evoluat e variat tot au briu de l'istòria. Quò, quò. A l'Edat Mejana, França qu'èra ui país pregudnament cristian, e donc eve los mots mei lèths qu'èron ligats ara religion. En francés, l'ansa Bon Dieu ou Enfer eve quèrò considerat com ua faisson de nafrar fisicament Jesús lo Crist, Se digun los teologias. Mes bon, que te l'asseguri, los ajos que s'i hasen tot dii. Es bon, a mesura que la Glèisa catolica es perdent lo sou poder, be que son las referéncios au còs umà que vadon las mei grossièros. Per exemple, dise au començar du repach, Bon apetit! Ne lo pas possible! E per qué? Be per mou parrar d'apetit, qu'èro ua faiçon de brembar tots Qu'avèm un canèc digestiu e donc rembiar los òmis e las hemnas au reng de bèstios. Mes bon, per aquesta temporada de segur los mots les que pertocavan sustot au sèx, eh? De segur. Alavetz bon, ne vorerí pas butar los auditors, me penso en francés a foutre, a zob, o en guèrra, robinyòl. Eòga, robinyòl, mes aquiu tanben, dab lo temps, Donc, ben, l'usatge e lo temps qu'an hèt un efèit, qu'an avut un efèit. Ò, uèi lo di, mèrd, que vau dis de quan en quan, bodo sòrt, hein? E d'ara enlà, ben, que son sustot, sustot las referéncias racistas qui son defendudas, tractar quauqui de nègre o de sararab, e ben, n'ai pas mei admetut, Bon, e de tu a jo, e qu'ei autant pla atau. Mès que'n potz estar segur, e en 2126, bon, ni tu ni jo n'i seram entad ath confirmar, mès probable que los mots considerats com los mei lhés e becau auran enguèro cambiat. Eò, eò, probable. que se't vau d'anar Hola. trobar a la letra d'informacion sur le buderang de lang. Uh, donc, per tot, eh, Miquèu Fertin Palas, uh, su sit internet de l'Express, entà tanben enquara uh, tota la version complèta aquiu, uh, que, que brembi aquiu, que uh, presentacion, uh, uh, donc, uh, uh, orau un biernès totu uh, de la letra, donc, uh, un article complet en francès que es pot trobar su sit internet de l'Express. Merci, her, Miquèu, e tà l'autra setmana. Merci a tu. Oh, tà la setmana que vien.